Dan huwa l-online show il-ġdid tiegħi Drink Ma fejn insirna fit-taste buds tal-mistiedna tiegħi, insirna f'xinu ma' tomit favorit tagħhom, id-drinks li normalment jordnaw meta jkunu ma' bar kif ukoll l-esperjenzi li jfakruhom f'tomit partikolari. Dawn kollha jwassluni biex nikkrea drink li anki intom mid-dar tistgħu tagħmlu. Illejla, il-mistiedna tiegħi il-cocktail favorit tagħha huwa l-Whisky Sour. U fil-fatt ħa nipprova l-Whisky Sour, però apparti minn hekk ukoll kreajt twist interessanti, avventuruż u sajfi ta' The Classic Whisky Sour. Miegħi wara l-bar illum Miss Ira Losko. Welcome back. Ira. Thank you. Illum ħansir nafna għat-taste buds tiegħek. Sowa. X'inhu l-ikel favorit tiegħek? Mela, bla dubju, L-affarijiet bil-kapuljat, pereżempju jien naf burgers, meatloaf, shepherd's pie, bolognese. U minn dak it-tip li platt bolognese ma tbiddlu ma' xejn? I love it, eħe, vera nħobbu. Bolognese bi spaghetti, farfalle, rigatoni, penne, insomma. Minn meta kont tfal hekk. Eh?
Le, ross bolognese, mm. le. Darba ross il-forna mill ħażin għaġeb, ma ħażin, eh? Dak it-tip ma se. U mbrajtu. Umbrajtu daqsek, ma nekolx ross il-forn. Minn meta kont fall il-bolognese kien il-platt li tista' terbaħlek. Per eżempju, il-mami tagħmel borma hekk u jien żil lasaw, nikol hekk bil-kuċċarina. Minn dak it-tip tfitted bil-ħobb. Love it, eħe.
Issa domanda li qabli Ħa tkun naqgħa diffiċli biex tirrispondiha. Sewwa. Min jipprepara l-itjeb Bolognese, il-mami jew Sean? Mela, Sean jaf li meta għamel il-Bolognese, mela jiena jogħġobni l-Bolognese ta' Sean, imma Sean jaf li hu jagħmlu delikat. Issa jiena nħobb Oħti per eżempju li sa dejjem tgħid li inti your cooking is rustic, jien inħobb hekk biċċi tnaqa' ċanki. Eħe, anke eh. meta nagħmel soppa per eżempju. U ira tiġi hangry. Kont fil-passat, meta kont żgħira, missa ħafna drabi kolli nagħmel daw il-dieti strettissimi, per eżempju, fimt, meta kont ħanidher fuq television u hekk. Issa tal-età tagħna, nibdew nimmajnaw, tibda eżek. Kif min ixron ġimgħa? Irrid naħdem iktar. Eħe. Allura, ovvjament nikol inqas I can't get hungry. Ira, u jekk tkun mal-band, mhm. tkun eżempju forsi qegħdin turi, jew tkun qegħdin taħdmu fuq xi album ġdid. Hekk tippreparaw hearty meals jew take out ħalli tiklu mal Mela, aħna meta konna nitturjaw, meta konna touring, kien isajjar il-gitarrista Lix u vera kien isajjar tajjeb. Però kien hemm drabi li nsajjar jien. U darba niftakar sajart borma boloneż u insomma kont ħriġ dakinhar ħallejt il-band warajja insomma tgħodux tixerbu hekk is-soltu ma' Mami Mode. Ili Mami Mode ġifieri żmien twil. Insomma, ovvjament kienu xorbu, meta wasalt lura d-dar, sibt il-Cannibal li huwa d-drummer tiegħi

Hmm. Eh, naħseb whisky sour. Kont naf li ħat irrispondini hekk. U għax kont naf li ħat irrispondini whisky sour, mhm. illum għandi task żejra għalik. Sewwa. Ħa nipprepara dik classic whisky sour. Sewwa. U inti ħadduqu u mhm. ħatad il-ġaġment tiegħek. Però l-ġaġment tiegħek trid tgħaddih kif kont tgħaddih fuq X Factor, ġifieri telabora naqra, Nispjega. Jekk trid tasal semmek li tibki tista' tasal ukoll biex int tipprepara whisky sour għandek bżonn li l-bar tiegħek ikun stokjat bil-bourbon whisky, lemon juice, vanilla sugar syrup u egg whites. Jew inkella tista' tiklikja fuq il-link eh, ta' Hansa Wines and Spirits online shop li ssib fid-description ta' dan il-video u tirċievi pakk id-dar b'dak kollu li għandek bżonn biex tipprepara il-Classic Whisky Sour. Għal Classic Whisky Sour ħanitfaw żewġ shots. Bourbon whisky. Mhm, Aħin vera ġobni l-bourbon.
Three quarters of a shot. Lemon juice. Mhm. Have a shot. Vanilla. Syrup. Umbat ħanitfaw have a shot egg whites. Issa, peress li għandna leg whites, trid tagħmel dik li jgħidula dry shake li qabel ma bdejt nirriċerka għal dal-programm ma kellix idea x'kienet, però meta għandek il-leg white straight. Tħawwat mingħajr silġ. Sewwa.
Imbagħad.
U trid tagħmel ammont ta' minuti.
Kemm? Biex nkun preċiż miegħek trid tagħmel ħames minuti li għamel l-egwajs. Ħames minuti.
Ħames minuti. Se nagħmel ħammur nagħmel xi ħaġa. Issa fil-każ jekk trid sakemm ħanagħmel 5 minutes nix-shake it tista' toqgħod tant ħadd iberdi. Ħanagħmel plank. Plank 5 minutes. Ħanara jirna xriex nagħmel plank waqt li inti qed tagħmel il-5 minutes shake.

bħala measurement. Nice bit of froth. Tinsiex il-judgement tiegħek irid jasal kif kien jasal. Mela żomm ħanibda nibki. The Classic Whiskey Sour, l-opinjoni ta' Ira.
Mela Owen. Uġobni kif ir-rapjajt. Le Owen, vera, vera tajjeb. Jekk inti ħa tieħu karriera fil-bartending, Aha, tipprometti ħafna u taħseb għandu jkun is-signature tiegħi? naħseb illi għandu jkun is-signature tiegħek, imma naħseb illi għandek iktar x'tofrina. Jiġifieri bl-esperjenza jiġi aħjar. Mhux da, le, le, naħseb illi inti tista' tagħmel Eh, affarijiet oħra Fimtek, fimtek. illi huma fimtek. tajbin daqs dajek mhux Fimtek. aħjar. Nispera li li jmiss li ħanamel ħajġi aħjar. Ira, inti It-tomit tiegħek, l-esperjenzi tiegħek wasluni biex nikrea naqa' twist għal classic whisky sour. Dan it-twist semmejtu mhm. The Whisky Wonder. Biex tagħmel The Whisky Wonder, għandek bżonn li l-bar tiegħek ikun stokjat bi blended Irish whisky, trid tipprepara wkoll homemade melon juice, ġifri pratikament juice tal-bettieħ, Għandek bżonn ukoll ftit lime għal garnish u ginger ale biex tittoppja fl-aħħar. Tista' wkoll tistokja l-bar tiegħek għal Whiskey Wonder billi tikklikkja fuq il-link li hawn fid-description ta' dan il-video li ħa jieħdok fl-online shop ta' Hansa Wines and Spirits u minn hemmhekk tista' tirċievi l-pack b'dak kollu li għandek bżonn biex tipprepara l-Whiskey Wonder id-dar tiegħek. Ira, għal Whisky Wonder. Sewwa. Għanna bżonn.
Blended Irish Whisky.
Aha.
Li minnu ħanitfa two shots for għax ħan prepara ah, tnejn. Imbagħad għal dan id-drink għamilt naqra homework qabel. Pratikament il-ġurnata ta' qabel li tkun se tipprepara da drink, tista' tipprepara mhm. Melon balls, pratikament tipprepara minn bettieħa friska naqra blalen li tpoġġihom fil-freezer biex imbagħad tkessaħ id-drink u ma tużax ħafna silġ ħalli Ħalli ma jkollokx eżatt, you don't water it down. Imbagħad fil-shaker tiegħi ħanżid il- Melon juice u. Eżatt.
Imbagħad ħanitfa' is-silġ.

Ħam poġġi wkoll lime. Nice.
To garnish. Very nice. Ovvijament mhux ħanna minna tazza kollha biex inħalli spazju għal ginger ale u xek. Ginger ale, għax naf li titħobb.
Yes. Ginger ale, allura. I love it.
Nsejt li kien hemm il-ginger ale. Pool drink ieħor jisu da. Jienek naħseb li huwa drink oh. sajfi.
Ara jien kemm jimpigi. U minn dawk id-drinks. Cheers. Easy. to dawn. Ah, cheers, importanti. Look into the eyes.
Really nice. Mm. Mm -hmm. Pool drink. Totally.
Pitcher. Tiċċajta.
Bil-qeda u tqajjimnix. Vera tajjeb. Dak huwa il-Whisky Wonder li fl-opinjoni tiegħi ma tistgħux ma tippruvawx id-dar. Vera tajb, proset.
Proset. Ċir sira, grazzi tal-li kont miegħi, vera ħad gost, meta trid dal-bar miftuħ. Mhm. Grazzi. Is it good, is it bad, it's good. It's good. It's good. Biex tiċċelebra l-okkazjoni speċjali, grazzi għal Hansa Wednesday Spirit, għanna rigal. Thank you.
Grazzi ħafna.
Grazzi. Thank you. U saħħa, qabel ma ħallikom nfakkarkom li jekk dan il-weekend li ġej ħatoħorġu nfakkarkom biex tistokkjaw Vit to Go Hangover Aid. Tħalluhom fil-komodina tagħkom qabel torqdu tħaltu sa xej mal-ilma, tixrob, torqod u żgur li l-għada l-ġurnata ma taħliex imma tkun tista' tgawdiha. Ciao, saħħa. Ciao. Tinsawx li jekk intom tridu tippreparaw the classic whiskey sour jew inkella the whiskey wonder, tistgħu tikklikjaw fuq il-links li hemm fid-deskrizzjoni ta' dan il-video li ħajoħdukom fl-online shop ta' Hansa Wines and Spirits. Tordnaw il-packs u tirċevuhom dirett id-dar.